Ko árape ñamba'apomíta tembiapo hogayguakuéra asa jegua. Mba'épa ikatu jajapo asa jekuépe ha jaikuaápe? Mbo'epyrãme jaguereko marandu, jaguereko tembiapo. Ogayguandi asajegua. Ojehupytyséva ko ipahakuévo mbo'epýpe, omomba'e hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo asajegua, omombe'u hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo asajegua, avei oikuaa hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo asajegua rehegua. Jahecha ko'ápe mokõi tapicha Moõvaichapa peẽme oĩ hína. Ojotopa hikuái kosináme, ajépa. Ha he'i chupe, Dani, mba'épa rejapo reipytyvõ hag̃ua nde rógape? Nde año rairõ jepi che reindy ndive, ha'e omoĩ mesa ha che ajohéi tembiporu. Oĩ piko tapicha péicha oñorairõva gua'u, héẽ? Ha péicha ñañoipytyvõ va'erã ñande rogapýpe. Jahechahína mba'éichapa ha'ekuéra oñoipytyvõ kosináme tembi'u ojapóta jave. Tembi'urã ñande jajapohína pe asa jepotaite vove jajapo ha ñañoipytyvõ iporãhína ñeiméramo oñondive ogapýpe. Jahecha haguéicha umi mitã he'i ojohéi tembiporu ambue katu oho omohenda mesa he'i ñandéve. Marandu. Jahechami mba'épa he'i ñandéve ko'ápe. Ñanemandu'a hag̃ua. Iporãhína ñanemandu'a. Tembiapo asajegua heta mba'e jajapo asaje og̃uahẽ vove, asajete ha asajekue, upévare jajesarekova'erã mba'e aravoitépa jajapo hína pe tembiapo jajapóva. jahecha péicha tembiecharãme, karurã pyhareve asaje ojejapo va'erã. Pyhareve asaje jañepyrũ va'erã embosako'i pe karurã ojejapo hag̃ua upéva reheve, pyhareve asaje he'i ñandéve. Karu, péva katu asajekue. Asaje ojekarũ va'erã. Ha karurã rire, jakarupa rire katu he'i ñandéve mba'e jajapo va'erã avei. Karu rire ñeno he'i, asa jekue. Péa katu asa jekue, jakarupa rire, ñañeno japytu'uimi chupe. Pe ñañeno japytu'uina ñamboguapy hag̃ua ñane rembi'u. Ha ave he'i ñandéve ñamombe'u umi tembiapo katuete jajapóva. Jahecháma ko'ápe karai mba'épa ojapo hína ha he'i ñandéve so oñembo'i karurã. Péva jajapo va'erã pyhareve asaje ñambo'i va'erã, japrepara, ñambosako'i he'i hína péva tembi'urã. Avei. Oĩmba ovépe tembi'u mba'e jajapova'erã, jahecháma katu tembi'u ñeguenohẽ, péa hína asajekue ojejapo pe tembi'u ñeguenohẽ, ikatu hag̃uáichama jakaru, ajépa? Asaje hína péva ojejapo he'i ñandéve. Katuetei avei asajekue jahecháma ko'ápe mba'épa oiko tembi'u apo, péa oiko asajekue. Avei katu ejapo ka'aru, péro pya'épe ñande ja'éta chupe ambue tembiapóva. Jahecháma ko'ápe tembi'uapo, oĩmbáma katu hikuái mesa jerére. Karu hogayguándi he'i, Oñondivepa iporãmi péva jajapo ñaime jave ñande rógape jakaru oñondivepa. Avei jahecha mba'épa ojapo hína, Tembiporu jejohéi. Jakarupa vove, jajohéi mante va'erã umi tembiporu ikatu hag̃uáicha upe guive ñamohenda jey potĩ asy ha jaipuru hag̃uáicha ambue tendápe. Háke tapicha okarupa va'ekue, opytu'úma hína peve jahecha. Karu rire pytu'u. Japytu'u va'erã jakarupa rire. Tembiapo ogaygua-kuéra asajegua. Mba'e mba'e piko pe jajapo va'ekue asaje ja'e kuri aje'i. Jahecha kuaa ko'ápe ombyaty karurã, voimie hova'erã embyaty pe karurã ojejapo hag̃ua Ja'ékuri pyhareve asaje. Sapy'ánte ndereguerekopáiramo nde rógape ehova'erã ñemuháme, oho ojogua tembi'urã oikotevẽva. Upéva eguerekopa rire nde rógape ikatúma eñembosako'i. Ombo'i he'i ñandéve ko'ápe ka'avokuéra hína ma'erãpea omoĩ hag̃ua tembi'úpe. Ha pépe katu jahecháma ombojy pe karurã hína, jahasa jekue ja'e kuri jejapóva. Ombosako'i yvarykuerã he'i, Ñamoirũ hag̃ua ñane rembi'u jajapo va'erã avei iporã hína pe yvarykue, Ha péicha ñambosako'i, jahechava'erã avei ñamba'ejogua yvami ikatu hag̃uáicha ñamoirũ. Ojejogua oñeikotevẽva, he'i jogua, narã, ikatu melón, ja'e chupe merõ hína guaraníme. Merõ, ko'ág̃a katu sandíagui ojejapóma avei hykuere ikatu hag̃uáicha oje'u. Avei jajapo pe ajakarupa rire ñamoirũ hag̃ua. Ha pépe jahecháma katu ambue yvakuéra. Oñembosako'i yváhe. Jajapo hag̃uáicha ja'e haguéicha yva rykue. Jagueru va'erã y ikatu hag̃ua jajapo ja'e haguéicha. Ha péicha katu oĩmbáma. Ojapo yva rykue omoirũ hag̃ua tembi'u. Jahecháma oĩha tembi'u he'i ñandéve, ombosako'i mesáhe. Oĩmbaitéma jekarurã hína peve. Tembiporu jahecháma avei oñemohenda, omohenda he'i kuimbe, kypa, kyse. Omohendapaitéma karurã hína. Ha péicha katu jañorairõmema oĩ hikuái ikatu hag̃uáicha omohenda ña'ẽmbe pláto ja'eha chupe avei. Ha péicha oguerúma katu tembi'u ma'erã karurã, ja ojeguerúma hína pearã. Avei jakarupa rire he'i ñandéve iporãha péicha japytu'u sapy'ami jahecháma pe pe tapicha oñehína kyhápe. He'i ñandéve oñembosako'i kyha yvyra guýpe. Térã katu ikatu jaguapy pe yvyra guýpe ja'ehaýicha hína pe jamombipytu'úvo ñane rembi'u. Ojeguapy yvyra guýpe he'i ñandéve. Ambue katu, jahesáma tapicha oñeno pytu'ũrã, oke'imi ha'e ikatu hag̃uáicha opytu'upaite okarupa rire. Péicha jahesáma Okarupa rire oñembyaty jeýma tembiporu, tembiporu ky'a hína péva, oñembyatýma hína jey. Oñemohenda tembiporu ky'a he'i, ndaha'éi ñamohendátava ñañongatu hag̃ua hína, péva ñamohenda va'erã jajohéi hag̃ua. Pépe jahecháma umi ogaygua ojohéiva, oñomoirũ hikuái ha ojohéi tembiporu. Péicha avei umi tembiporu potĩmbapyre oñemohendava'erã. Ñaha'arõ ika'imi ha ñamohendáma ñane rembiporu ikatu hag̃uáicha ambue jaipuru jey hag̃ua. Ñaamañami mba'épa ikatu ñahekome'ẽ ha jahepyme'ẽ opytáva ñane akãme. Jaha iguy opyta porã hag̃uáicha tembiapo ogaygua kuéra asaje. Jahecha karũrãme oñemoĩ. Mba'e teko pe karũrãme ikatúva oñemoĩ? He'i ñandéve yva, mesa, Kui'ĩmbe térãpa so'o. Mba'etépa jajapo ñande pe karurã katuetei jaguereko, ajépa? Ñamañami hese. Ha oĩ porãite. So'o. Ha'etévaicha voi la so'o ndajaguerekóiramo, ndaipórivaicha voi pe tembi'urã. Ambuépe he'i ñandéve yvarykue rejapo hag̃ua reikotevẽ. Mba'épa ñaikotevẽ jajapo hag̃ua pe yvarykue? Jahecha ko'ápe yva, mesa, apyka térã so'o he'i ñandéve. Mba'e piko hína pe ñamoirũ hag̃uápe ñane rembi'úpe? Ha péva ñaikotevẽ yva oĩ porã. Ñamañamiemi ko'ápe hína ha mba'épa he'i ñandéve. Aripaka ári oñemohenda ojekaru hag̃ua he'i. Aripaka ja'e hína kuri mesa. Penemandu'áva? Oĩ va'erã upépe yva. Apyka pejuha térãpa ña'ẽmbe. Mba'épa pe oñarã pejuha piko oĩ porã mesa ári jakaru hag̃ua hína. Jahechami ña'ẽmbe oĩ porã péva pe jakaru hína, pláto ja'eha chupe. He'i ñandéve ijykére, ojekarupa rire. Mba'épa ikatu oñembyatýpe ojekarupa rire? A. Oky'a, typycha, tembiporu ky'a, térãpa yvoty. Mávapa pe ñembyatýva? Jahechami oĩ porã he'i ñandéve ápe, tembiporu ky'a pévama nde opyta ojekarupa rire, ajépa? Ha ñambyaty va'erã ma'erã, jaha hag̃ua jajohéi. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo. Ñamombe'umi mba'épa jajapo ñande rogayguándi asajekue. Penemandu'ápara'e? Ápe jahecháma tapicha mba'épa ojapo hína. He'íkuri ndajaguerekuéramo ikatuha jaha ñamba'ejogua, térã katu ápe tapicha jahecháma ombo'i hína umi ka'avo oguerekóva, jaguerekóramo so'o ñambo'iarã avei. Jahecháma katu oñomoirũva pépe, ha heta mba'e hína. Mitã oĩramo ikatu oipytyvõ omohenda hag̃ua tembiporu mesa ári, térã katu mesa voi, ajépa? Ha péicha heta mba'e oĩ ñañoipytyvõ hag̃ua ñande roveguándi asajekue. Ñamañami jey ko'ápe ã tapicha, mba'épa he'i ojupe hikuái? He'i, Che avei che kypy'y ndive sapy'ánte roha'ã hakembo rojapo hag̃ua umi tembiapo ogapy pegua. Ha ápe katu ombohováima chupe tapicha. Haha, oikepaite hína umi ñua'ã jahecha ñande suerte he'i péicha. Péicha ombohovái chupe Dani. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme.